Amah cu khuaruahhar fimchimtu, a ṭhawngmi Pathian, zungzal hmunmi Pa, daihnak Bawi ti a si lai. An si. A kan dawtu kan biakmi kan Pathian, hi bantukin dawtnak dong loin na kan dawt lam na kan hruai kan khuatlang hna. Him tein lungretheih vansannak zeihmanh tong lo tein Kan tla na rat thannak ni le thla le cam tuak hna. Ngandam lunglawm tein kan khuatlang ah daihnak hi lam a kan hruaitu kan Pathian amai sibik na min thiang thangthat si ko seh. Khamhtu Jesuh na min thla kan cam kan Pathian. Minung umnak kipah hi thawng i thanh tuah u.

Mizaan caan hna hi bantuk in a thadawt le ruih in a thuntual ah amah min thangṭhat kho ṭhan ding kan nun lak nan kan hruaitu kan Pathian si min thangṭhat si ko seh. Khuasik ni a si bantuk in zarhthlading a si tikah thaithawh hlawm tete timi kan ngei pah tawn tikah khan voidang bantuk in zarhthlading bantuk in kan pumhnak kha kan ṭuan kho deuh ah lo timi kha ruahnak kan ngeih caah khan hika hmun ah thangṭhat ding a si ko caah khan nazi hleikhat ah hin pumh khawhnak kan i zuam hna la hleikhat ah hika hmun pumhnak kan ot la timi te kha han thanh ka duhmi si tuan Zaa caan ah a rak chuak khomi nan zate cungah hakchep ding ko pipi tiang Bawipa nih thluachuahnak an pe hna seh. Tuni chun nan rianṭuannak cungah chungṭuan lei in siseh mino nan rianṭuannak cungah lawmhnak tampi kan nei. Thaizing lei ṭuan ding siseh, kumthar tiang na kan theihpiak lai ti kha zaangfahnak ka van nawl hna. Cun tlawmpal te thlacam ca ka duhmi cu ramdang ummi hi rem chinpa te dawng si hna seh, kawi cung siseh, kawi hrang siseh, an nupa in an rianṭuannak ah tlamtlinnak an hmuh khawhnak hnga damnak Pathian nih a pek khawhnak hnga thlacam ca kan duh hna.

Na kan serpiami cu an rak chin a lawmnak bia kan chim hmasa. Bawipa, nangmah thangṭhat awk kan ra tik Bawipa, kan tak lawng si lo i kanmah le kan i thlehbung in cun Bawipa, na sinah Bawipa thaw kan pek ti kan i pek cang. Nangmah mintha kan cam, kan tialmi kan Pa kan Pathian.

Josef sinah khan a mang ah a lang i tho law ngakchia le a nu kha i kalpi hna law Izipt ram ah va zam u, cun chuak cang u, kan ti hna hlantiang. Cuka ah cun zeicahtiah pastor te pathum an um tikah kanmah hna cu caan kan ting lai ti hi kan ruat lo na tiin ai minung khuakhanmi a van i relrem lo ruangah cucaan caan ah Hi bantukin nan hmaika ah ka van dirmi hi Pathian khuakhan a si ko rua tiah keimah nih ka cohlan ning ti a si ti kha tuzaan caan ah van chim ka duhmi a si i awkah kal ai timmi hna cu an kal i Jerusalem khua an phak tikah khan Judah siangpahrang a si lai dingmi ngakchia a chuakmi cu khuazei ah dah a um? Khuazei ah dah a um? Cun arfi nichuahlei in a chuah kha kan hmuh i amah biak awkah cun atu hi kan ra, an ti. Cu thawng cu a siangpahrang Herod nih a theih tikah a awlok a chong. Zeicahtiah zei ruangah dah Herod nih a awlok a chon hnga? A thin a phang. Herod cu Judea ram uktu mangki bawi siangpahrang a si tikah Ka dirhmun, Judah siangpahrang a ra lai an timi Messiah a simi kha a van rat tikah cun keimah ka dirhmun hin ka tla la ti kha a ruah tikah cu a lungput ah khakha a van um tikah Herod kha a thin a phang i a olok a chong cang ti kha kan hmuh. Cuah cun zeihlah a tuah ti si ahcun a tlangbawi ngan hna le phungbia cawnpiaktu saya hna kha a auh hna i hihi zeitindah a sining a si? Messiah cu khoika ah hlah a chuah lai tiah a hal hna tikah khan Messiah cu profet hna nih an rak chimchung bang khan a Judea ram Bethlehem khua ah a chuak lai tiah Herod kha an chimh tikah khan tuzan cu ai pummi dihlak nan van poh ngai hlasak caan lawng i a dih i payback kha ruah awk a um ngai social a lo ngai Thawngṭha chim tu nai bantuk i thawngṭha chim a dih zongah khan sawm sarih thongliat le zathum na si ti te kha thanh ka van in duhmi hna seh. Aw zumtu upa hna dihlak cungah hin zeitik na sawtu na sung